Üç. Iki. Bir. Nol. Wuhu! Hanonda başlalyň mı? Täze rowa pas geldi. On dört.

Bye. Sekiz müňe ýa-da alty ýüz UC diýýä. Açyp bolýa. Ödülleri göster diýýä. Hany göreliň ony. Tak, bärde näme bar? Bu birinji. Birinji sewiýe. Tak tak birinji sewiýede bir sany kostýum berýä we kar berýä. Karmy ýo kar däl drabowik. Drabowik drabowik drabowik. Bäşde şlem berýä. Tak geçeli geçeli geçeli. Onda bu avtomat üçin yapıştyrylýan ýeri. Aha. E bu uceler zatlar aýtjak ýa-da admin berende. Hany muny görelen. Emoji täze. Ay.

Otuzda gyzyň hem başy bar. Otuzda gyzyň hem başy bar ýöne birdäki erkegiňki gowrak mundan pomoýemy. Birdäki erkegiňki mhm. Ýöne gyzyň pers gyz personažda belki gyz gyza gelişer. Ýaňky eşik ýöne erkege gelişmez. Muňa ara aýaklaryň zatlaryny gaçakdy. Aý hudaý. Tak tak tak tak soň näme bar paraşut bar. Paraşut hem gaty gowy. Başga UC beri başga bir şlem bar. Şlem däl o. Kelepoş. Şapka. Başga 14-nji Royal Pass-di.

Profil surata M dört uff M dördüň skin gowy ekeni Ýükseltibilermi ýok Güýçlendirilem güýçlendirilmem No güýçlendirilme Prostoý diňe skin Bu tans näme Emojiler gaty gowy. Täze emojiler gelip başlapdyr. Saçmy bu? Haha. Saç bar olanlar. Başka maska bar. 95 deýän bu. Ve set. Full set da. Yüzünki bilmedim olanlar.

Awantažlary, sandyklar alty ýüz EJ bolan sekiz müň EJ diýýär. RP. Onda näme? Bismilla issipilla diýip açyp başlalyňmy? Zatlarymyzam gelipdir. Näme şol? Oý, bärde täze emoji-dam bar-a. Missiýalarymyzam gelipdir. Ýigrimi dört gezek dostuňy halas et diýe, karoçi, klassyk oýundaka üç gezek paçinkide bir karta bök, eý, näme şo kryşa bök diýe, Los Leonesde bök diýe, Kwarryda bök diýe, üstüne, kryşaň üstüne. Tak iki sany iki gezekdi dostuň bilen top üçüň içinde bitirdi karoçi on dört sany arena oýnady klasik modda ýigrimi başda karoçi dym bombasyny aldy liwik onda hafif makina liwikde smg bilen ýigrimi sany duşman öldürdi

Tak tak tak klassyk modda iki defa mesafede iki ýüz metrden adam öldürdiýä tüweleme tüweleme klassyk modda bir araşdyrarken toplamda ýigrimi müň ediläýjek zatlarlaý kyn zat hiç zadam ýok Bissimla issipilla diýip başlalyň munda. Tak, prostoý açan wagtymyzda oglanlar, Royal Pass nädip götermeli, Royal Pass nädip açmaly diýip soraýanlar bar. Dogryda? Şolar üçin görkezeli. Mana, siz şu taýda, siz şu taýda dursuňyz. Lo, näme lobby, lobbydamy, oýna girdiňiz başda indi. Tak, oýna girdiňiz we siziň UC-ňiz bar, UC-ňiz ýetik bolmaly, alty ýüz UC-ňiz bolmaly. RP-iň üstüne basýaňyz onalar, görýän bolsaňyz, sag tarapda RP-iň üstüne basýaňyz we göreňizda, şu taýda aşakda pas ýükseldi, meňki türkçe, düşündiňiz? Türkçe, pas ýükselde basýaňyz we alty ýüz UJ bar, müň sekiz ýüz UJ bar. Müň sekiz ýüz ojede nähili srazy näçenji ýigrimi bäşinji urywne zady itýeň däýýäň ýazyk duz öç taýda göreňizmi ýigrimi bäş rütle eý ýigrimi bäş urywny ýokary geç gitýeň ol bul şul ýöne degmeýä bulam şo diýer-ä ýigrimi bäş rütbe ýatla zat bat diýip. On müň uji degen dek ödüller alyndy al dört müň uji degen dek alyndy al degme oglanlar mene bilem ýok ýöne men diňe şu prostoýyny açýan prostoýyny sizem meň bilen birlikde açjak bolsaňyz şu alty ýüzüň üstüne basyp bilýäňiz bissimilla yssipilla diýip men hemmäňize haýyrly ugurly bolsun. Onda näme satyn aldyny. Oý. Elite Royal Pass satyn alyndy diýe. Hemmäňize haýyrly ugurly bolsun Alan Alan dördünji sezon. Tüpeň gowy. Set gowy. Alyndy diýe. Bu setler güýçlendirip bolýamyka ýene ara. Gije komutany seti diýe. Onda allykmy? Allyk. Tak tak tak tak. RP puan diýe RP puany ulansakmy? Bir sany RP puan uzar eken 500-lük. Baka duraýsyn ýa. Tak. Bolly. Bolly. Ulanyp görelim. Men uje lensiz AG bilmeýän ady näme. Siz şony alyp bilersiňiz. Tak nämeler berdi uje berdi şapka berdi. Şapkanam berdi gaty gowy. Bolly. Bolly. Bular näme? Tak altynjy Dur dur dur dur dur. Ticket diýe. Ticket, ticket, ticket. Ow, meniňki indi besplatny. Görýäňizmi? Bir Royal Pass açan wagtyňda 300 UJ, ikinji Royal Pass açan wagtyňda 150 UJ, üçünji Royal Pass açan wagtyňda eýýäm besplatny berýär. Görýäňizmi? Hepdäň öňünden. Oow meniňki besplatny görkezýär göreňiz birinji royal pass açan wagtyňda üç ýüz UC açyp bolýa bir hepde öňünden şo missiýalara ikinji royal pass açan wagtyňda ýüz elli üçünjini açan wagtyň besplatny diýe free diýe ücretsiz olaryk hemen royal pass kolaý göreliýse howp almak isleýomyşsyn al hany görelende missiýalar öňünden görkezýär bax. Aý ikinji hepdäniň missesy aga çykdy bira. Gaty gowy. Näme diýýä ikinji hepdäniň misselary klassyk mod tek bir maçda toplam sekiz ýüz hasar berdi. Aý muny edip bolýa sekiz adam öldürmeli. E, sekiz adam öldürmeseňem şu derejede bir zat berýäňde uron berýän. Tak tak tak tak spesnaz başlyda bir maç gazandy. Gataň sat. Bular şakur şukur etdi. Bir gün iki günüň içinde. Tak onda näme oglanlar gyzlar. Täze sezonuzam ýetip geldi on dördünji sezon. Täzelikler nämeler bar bir göreliň. Ouu. Puşka puşka puşka puşkalar toplar başlady.

Boldy? Boldy. On dört sezon hemmäňize haýyrly ugurly bolsun oglanlar gyzlar. Onda näme oglanlar gyzlar. Biziň bilen şda şu wideony şda geçirmän göreniňiz üçin köp köp sag boluň laýk goýanyňyz üçin we kommentda ýazyň on dördünji sezony haladyňyzmy eşiklerini zatlaryny nämesini halamadyňyz royal pass açdyňyzmy açyp bildiňizmi açyp bileňizokmy hemmäňize udaçi oglanlar gyzlar. Onda näme, ýene görşänçäk, hoş, sag boluň!